Mae gwaith Beatrice Santiago Muñoz wedi ei wreiddio mewn cyfnodau hir o ymchwil ac arsylwi. Mae'n cyfuno agweddau o ethnograffeg, dogfen a ffuglen i archwilio amodau cymdeithasol a gwleidyddol Puerto Rico a'r Caribî. Ar gyfer Artes Mundi Now, mae Santiago Muñoz yn cyflwyno gosodiad o pum darn delwedd symudol. Otros Usos, Black Beach Forces The Dead Camp, Horizonte Vertical, Godzilla, About Falling, a chyfres o offer cerdd bliniol bach o'r enw Malaskopios 1 i 5. Mae'r darnau yn tywynnu yn gofod yr oriel, yn sgwrsio â'i gilydd, gan adleisio delweddaeth a themâu. Trwy edrych ar y gweithiau ochr yn ochr i'w gilydd, a thrwy gamu i mewn ac allan o'r tafluniadau yn y gofod, rydym yn gallu dechrau tynnu stori ehangach a mwy cymhleth at ei gilydd. Wedi'i saethu mewn doc tanwydd yn hen ganolfan llynges yr Unol Daleithiau yn Ceiba, Puerto Rico, mae otros Usos, sef Sbaeneg am defnyddiau eraill, yn ystumio ac yn ymestyn ein profiad o lle. Mae'n cymylu'r ffiniau rhwng amser, ffaith a ffuglen. Rydym yn cael cipolwg o hen adeiladau milwrol a'r pysgotwyr lleol sydd wedi ail-leoli'r gofod fel doc pysgota. Mae'r ffilm yn ddistaw, ond gallwn glywed yr taflennydd 16 milimetr a ddefnyddir i ddangos y ffilm. Ei sain bron yn atgoffa rhywun o injan coch neu ddarn o offer milwrol. Trwy osod y offer gwydr, o'r enw malaskopios, o flaen lens y camera, mae Santiago Muñoz yn cyflwyno golygfeydd kaleidoscopic o'r môr, awyr, haul, tir a phobl. Mae'r awyr o bastelau golau a'r môr glas dwfn yn disgyn i mewn i'w gilydd. Mae lluniau llonydd yn symud i delweddau wedi eu hadlewyrchu a'u lluosi. Mae Malaskofios un i bump yn gyfres o offer a ddefnyddir gan yr artist i ystumio delweddau a recordwyd gan gamera. Ddaru Santiago Muñoz ddyfeisio'r gair 'malaskopios'. Mae'n ei chyfieithu fel 'sut i weld yn anghywir'. Mae'r offer, sydd wedi ei greu allan o drychau a ffabrig rhwymo llyfrau, yn cael ei hadeiladu trwy gysylltu drychau gyda'i gilydd ymyl i ymyl. Gallwn weld effeithiau'r Malaskopios yn Otros Usos. Mae'r offer yn galluogi i Santiago Muñoz ychwanegu at ac ystumio'r hyn na fyddai fel arall yn cael ei ddarlunio mewn ffordd amddigidol. Mae Black Beach Forces, The Dead, Camp, yn dyst i adennill fy ces. Ynys oddi ar arfordir ddwyreiniol Puerto Rico. O'r 1940au i 2003, defnyddiwyd yr ynys gan Lynges yr Unol Daleithiau ar gyfer hyfforddi a phrofi arfau. Fe wnaethant gadael yr ynys ar ôl protestiadau eang, gan adael difrod difrifol i'r tir a'r amgylchedd, sydd wedi cyfrannu at nifer uchel o salwch yn yr ardal. Gwnaed y ffilm dawel, ddu a gwyn, 16 milimetr, gyda cymuned Vacques. Mae'n dangos ei brwydr dros dadheintio'r tir. Mae'n torri o delweddau haniaethol fel lluniau agos iawn o'r môr byrlymus, sy'n debyg i celloedd, ei blant yn chwarae'n llawen efo sgerbwd yn y dŵr llygredig. Mae'r gwaith aflinol yn tynnu'n sylw at weithredoedd o atgyweirio a harddwch ymhlith trawma parhaus y tir a'i drigolion. Mae Horizonte Vertical, gwaith fideo wedi ei ddigideiddio o 16 milimetr, Yn symud rhwng delweddau o awyr pinc a phiws bywiog, moreydd glas tawel, a glannau silhouette mewn gorwel sy'n cylchdroi'n araf. Trwy fflipio llinell y gorwel o'r llorweddol i'r fertigol, mae'r gwaith yn tarfu ar ymagweddau traddodiadol at dirlun, Trwy symud ein sylw o ddyfnder a hyd i ganfyddiad a'r proses o greu delweddau, wedi eu saethu ar gwch yn y cefnfor tawel o amgylch Ynysoedd Solomon, mae'r gwaith yn ystyried hanesion a rennir o feddiannaeth filwrol, gwladychiaeth a trychinebau naturiol rhwng ynysoedd pell. Trwy ddod â'r gwaith hwn i sgwrsio gyda'r lleill yn y gofod, Fe'i ddefnyddid fel symbol ar gyfer sut mae gwaith Santiago Muñoz yn ein symud i feddwl am ganfyddiadau cyffredin o hierarchaeth, pŵer a'r status quo. Crëwyd Godzilla yn dilyn corwynt Maria, un o stormydd mwyaf dinistriol Puerto Rico ar gofnod. Mae'r ffilm 16 milimetr digidol am anhrefn arafwch a'r dyddiau ar ôl trychineb naturiol. Mae'r gwaith yn adrodd stori trwy elfennau o natur, gan dynnu ein sylw at greithiau trefedigaethol a oedd unwaith yn gudd yn y dirwedd, sydd bellach i'w gweld eto. Mae'r delweddau o goed wedi disgyn, ceffylau yn methu paru, a ffyrdd dan dŵr yn pwysleisio'r creithio a'r blinder, o ganlyniad i sefydliadau trefedigaethol ar yr ynys. Mae'r gwaith yn cael ei dafluno trwy darn wyth modfedd o lens fresnel, a ddarganfuwyd wrth oleudy a drylliwyd yn y storm. Os codwch eich llygaid at y taflunydd, gallwch weld y lens Fresnel yn creu goleuadau sy'n dawnsio ar nenfwd y gofod. Mae'r gwydr yn torri'r llên, gan ddarnio trawst y taflunydd, ac yn ein hatgoffa mai golau yw'r hyn sy'n gwneud i arsylwi yn bosib, a gellir hidlo neu newid safbwyntiau. Godzilla yw'r unig gwaith gyda sain yn y gofod. Mae ei ddyluniad sain anghyffensiynol, Haenau o osynod yn sgrechian, cerddoriaeth, cyrn niwl, y gwynt, yn tarannu ar draws yr ystafell. Wrth archwilio ffurf y deunydd a'r synhwyraidd arglwyddyddol, mae'r gwaith newydd, o'r enw About Falling, yn torri rhwng delweddau haniaethol o ddŵr, dail a chnawd, peilonau, ceiblau, ac adeiladau sy'n tynnu allan o goedwigoedd a briniau. Mae'r camrau'n symud i fyny ac i lawr. ac ochr i ochr yn gyflym, ac yn cyferbynnu eiliadau iachol mewn natur i beilonau sinistr. Yn debyg i horisontau fertical, mae'r gwaith yn gwyrdroi syniadau o dirwedd gonfensiynol a strwythurau pŵer, gan ddod â'n sylw at ardaloedd o Puerto Rico sydd wedi newid yn ddramatig. Mae'r tafluniadau yn ailadrodd drosodd a drosodd, sy'n adlewyrchu'r grymoedd di-baid yn y darn, sef natur a gwleidyddiaeth. Bydd y ffilm 16 milimetr y mae wedi chwarae arni yn dirywio ar ôl sbel, sy'n pwysleisio natur gorfforol y deunydd.